Софрон Данилов көрсүһүү Улахан куорат вокзалын киэҥ саалата. Киһи үллэҥнэс. Биһиги дьон быыһыгар уун-утары кэтиллэ түстүбүт. Кини саха курдук дьүһүннээх, хап-хара харахтардаах, тэбэнэттээх сирэйдээх, бөҕө-таҕа көрүҥнээх эдэркээн уолчаан уонна мин Кини уҥа илиитинэн шлемин сүөһүгэр өрө анньынан кэбистэ, хаҥаһынан, санныгар сүппүт бэнтиэпкэтин быатын нэмийэн ыга сүктэ уонна мичээрдии-мичээрдии миигин одуулаһан турда: «Мин эмиэ соһуйбут курдук туран хааллым, оо үөрүү, саха-саха» диэн саныы түстүм. Киһим чугаһаан кэллэ уонна түргэн баҕайытык тугу эрэ саҥарда, мин өйдөөн истибэккэ хааллым «ээ» диэххэ ыйыттым. Киһим эмиэ саҥарда: «Мин эмиэ тугу да өйдөөбөтүм, эмиэ да билэр тылларым курдук эмиэ да өйдөөбөппүн, ээ» диэн хатылаан ыйыттым. Киһим мичээрдээбитэ улам-улам сүтэн барда уонна тарбаҕынан көрдөрө-көрдөрө эмиэ саҥарда: «Мин дьэ чуолкайдык биллим, сахалыы саҥа буолбатаҕын. Ээ, суох, саха буолбатах эбит, кини саха буолбатаҕыттан мин хайда эрэ испэр кыһыйа санаатым»

Тарбаҕын чочоҥноторо чаастатый да, мин эмиэ кыһыйдым: «Тугу-тугу лахсыйар күргүйдүүр дуу, тугу-тугу диигин, эйигин мин истэр үһүбүн дуо?» диэн киһим сирэйин батары көрөн туран сахалыы саҥардым Киһим һык гына түстэ, соһуйан, дьиибэргээн хараҕын муҥунан көрдө, кыыһырбыта уҕарыйда, ыга кэлэн сиэхпиттэн харбаан ылла уонна ыйытта: «Алтаайыс, мин төбөбүн илгистэн кэбистим, казах, мин эмиэ төбөбүн илгистэн кэбистим, бурят, Өссө күүскэ илгиһинним, киһим уота-күөһэ умулунна, илиитин чочоноторун тохтотто, кыргыс, мин аҥаар кырыытыттан илгистэ эрэ турар киһи буоллум, киһим били омугун саппааһа баранна быһыылаах, дьиибэргээбитэ-дьиктиргээбитэ өссө улаатта Төбөтүн күҥҥэччи туттан, хараҕын чыпчылыйбакка, миигин одуулаһан чочумча турда, оттон уҥа сөмүйэтинэн тугдуруйан «Будто?» диэн ыйытта. «Я? Вы? Мин омукпун, таайтарбатах киһи буолан киһиргии быыһытыйдым, чүөспүн өтөттүм. Я саха, Сахабын якут диэт Киһим саха кут кут дии-дии көрбөхтөөтө, туох эрэ биллибэтэҕи, саҥаны күндүнү булан таһаарбыт курдук тутунна. Онтон омуну арыый уостан «Сороҥҥо баран иһэҕин дуу?» диэн ыйытта уонна эппиэттиирбин көһүппэккэ эрэ олоттоҕостук нууччалыы саҥаран барда. Мин эмиэ баран иһэбин эн, саха, мин, казах, нуучча барабыт бары биирбит, биэс тарбаҕын адаарыччы тутан баран холботолоон кэбистэ уонна ис иһиттэн эйэҕэстик, сырдыктык мичээрдээн баран эбэн эттэ: «Дьэ уонна ким тулуйуой биһигини?» Эрчимнээхтик күлэн лаһыгыратта, модьу ытыһын уҥай илиибин хам тутан баран илигэрэттэ: «Быраһаай, табаарыс саха!» диэтэ, үөмэхтэс дьон быыһыгар тимирэн хаалла